זעהט עס מיך ממש ממש בחוש, א בחור וואס הייבט אן ווערן מיואש, ער קען טאקע נישט קיין חסיד, פארוואס? הייבט זיך אן ארומצודרייען אזוי, שוין מיט אלטע קליידער, הערט אויף טוישן קליידער, מ'זעהט אזעלכע בחורים וואס זיי קומען אין די יארן, און ער האט געמיינט ער גייט ווערן די חתן די ערשטע פון זיין קלאס, למעשה, יונגע חברה זענען ארויפגעקומען, מ'האט שוין קינדער, מ'גייט שוין צו שמחות, ער בלייבט שטעקן אזוי, האט נישט קיין שידוך, איז א קלוגער בחור, מאכט זיך א חשבון, וואס זיך גיין ווערן צובראכן. דער אייבערשטער האט פאר מיר א שידוך, איך גיי האבן מיין שידוך, קיינער קען מיר נישט צונעמען מיין שידוך. האט ער נישט קיין אמונה, האט ער נישט קיין התחזקות, וואס געשעהט? ער שפארט זיך איין אין שטוב, שבת וויל ער שוין נישט גיין אויפן גאס ווייל מען זעהן ער האט נאך א היט, ער שעמט זיך צו וואקן, ער זוכט א שול, איינער זוכט א שול לעבן זיין הויז, און א צווייטער שבת גייט ער נישט ארויס, מען רופט אים שמחות, פערסט קאזינס חתונה, איך גיי נישט אין די חתונה, ער איז יונגער ווי מיך מיט א יאר, די די די. א קאזין א מיידל איז א כלה געווארן איך גיי נישט צו די חתונה צוויי יאר יונגער ווי מיר וואס געשעהט איז ער ווערט אזא מרה שחורה'דיגע בחור אז ער ווערט ממש סלאו און דאס אליינס טאקע מאכט אים ער זאל נישט קענען חתונה האבן. אמונה דאס ציעט צו א מענטש דאס דאס מאכט א מענטש די זעלבע זאך א מענטש מיט קינדער א מענטש מיט פרנסה א מענטש זוכט א פרנסה ער האט שוין געווען איין פרנסה צוויי פרנסה דריי פרנסה פיר פרנסה יעדע טאג האט ער א נייע דזשאב נו גייט ער זעצט זיך אריין אין בית מדרש איך וועל נישט דא בלייבן זיצן. איז דא טיי בחינם, איז דא קאפי בחינם, ער דרייט זיך ארויף, הייבט אן זאגן תורות פאר אים, ער טרעפט א בוך וואס דרינגט די, דא מוזט דורך לערנען אזא, לערן דורך די צוויי פעידזשעס, מורא'דיגע, מורא'דיגע שטיקל. וואס בין איך שולדיג אז איר האט נישט קיין פרנסה, ס'האט נאר געהאט אין בית מדרש, מען קומט צו מיט לאנגע, לערן דורך די, די, די, די, ווען ער ווייזט מיך כאטשיג אזא קליינעם ווארטל, ווייזט ער א שורה, ווארט, קוק, לערן דורך דאס א מורא'דיגע מורא'דיגע זאך, שוין וואס בין איך שולדיג אז דו האסט זיך מייאש געווען זיצן אין בית מדרש אזוי און האט ער אויף דעם איר געמאלדט האט ער אים אזא תורה האט אזא תורה, דאס אליינס מאכט אז דער מענטש זאל נישט האבן קיין פרנסה, ווייל ער האט נישט קיין אמונה, האט ער אויפגעגעבן אויף זיך, אבער א מענטש מיט אמונה, איך וויל האבן פרנסה, דער אייבערשטער וועט מיר געבן פרנסה, גייט ער ארום פרייליך, א מענטש זוכט א פרייליכע ארבעטער, א מענטש זוכט א פרייליכע שותף, א מענטש זוכט א מענטש וואס איז מיט א גדלות המוחין, נישט אין א קטנות. דאס זאגט די הייליגע אוהב ישראל דער נוח, מקטני אמונה היה, נישט חס ושלום האט נישט געגלייבט אינעם אייבערשטן, די תורה זאגט דאך אויף אים איש צדיק, ער איז געווען א צדיק, מאמין, ער האט געגלייבט, אבער ווען איינער מאמין, ער האט נישט געוואלט גלייבן אז דער מבול קומט, ווייל ער האט נישט געוואלט ברענגען דעם מבול. ס'איז מורא'דיגע מורא'דיגע חיזוק פאר יעדן איינעם, מ'איז יעדן פרט, כ'קען דאך נישט אויסרעכענען אלע פרטים, א מענטש געוויינט זיך צו און ער לעבט מיט אמונה, ער חזר'ט מיט אמונה, וויאזוי באקומט מען אמונה? א מענטש דארף רעדן צום אייבערשטן, בעטן דעם אייבערשטן, א מענטש געוויינט זיך צו, ער רעדט צו די אייבערשטער יעדע זאך וואס ליגט אים אויפן קאפ, וואס ליגט אים אויפן הארץ.